kaahu Faaruun haqa keeti durii fi arraahu Eensi harka qaba eenyu dandahaahu Ibaadaaf khalqite makhluuqa hundaahu Waan biraa yaammachuun nam tokkoof hun tahu Wanni nu ammarte waan nuuf kheyrii tahu Takka nurran keenye waan ba'aa nut tahu Anta yaa Allaahu mootii hunda caalu Khani nuuf kannite

Ergamaa diin islaam nama barsiisanii rabbiin quraana isaa isan rabbuufnaanii gaafa namni gosaan addaah wal qoodanii dukkana kufriitiin biyyi dhamaanii gaafas diin islaamaa nama barsiisanii gosummaa wal qooduu nurraa hambisanii aadaa jaahiliyyaa gaafas hambisanii waliif garaa laafaa jechuu barsiisanii

Yaa Rabbii Yaa Rabbii Anta Rahmaani Yaa Mootii Moototaa Mootii Insii Jinni Yaa Mootii Moototaa Mootii Insii Jinni Diin Islaam Nuu Kannuun Rahmata Keetiini Amantii Gadhaabduu Nama Tokkummaani Jiraachuu Dhorkituu Gargar Facaani Yaa Rabbii Yaa Rabbii Ati Rahmaani Silaa Eeysa Arkannaa Osoo Nuun Kannini

Hiwaa hundaaf toluu. Amantii nuun ja'u isin obboleessa. Amantii nuun ja'u isin obboleessa. Muslimtoonni jiru guutuu addunyaa keessa. Fadhu haa jiraatu biyya Tigraay keessa. Fadhuusaa jiraatu Itoophiyaa keessa. Gosummaan wal qooduu bar nurraa hambisa sirna jaahiliyyaa ka dur ni balleessa. Muslimtoonni tokko bar diinii tokkoomsa gosummaaf lammummaa dhaga'i faayidaasa. Wanni rabbiin godheef tana hikmaan isa litacaarafuudha tana bu'aan isa. Akkuma beekuu fi namni gosa isaa akka addaan baafatuuf aaliif fira isa. Iimaanaan beekama namni sadarkaansaa soduma rabbiitiin wal caala obboleessa soduma rabbiitiin wal caala obboleessa ija gosummaatiin laallee wal madaaluu sababa xiqqaadhaaf muslimni wal loluu kanarraa nu dhorka haaliqni jaliiluu

An shukrii teen galchuu yaa rabbi dandee bar lakkaa'een fixuu waan inni naa ta'e shukrii iyyaa qofaa ta inni nukkaahee eenyu galchee fixaa yaa akii dandee shukrii iyyaa qofaa ta inni nukkaahee eenyu galchee fixaa yaa akii dandee namni iyya dhabee way silaa haasawee iyya tana dhabuu waan isarra gahee. Galii naa kafalaa yoom takkaa nun je'ee kan namuu jiraatu galeettiin bobbehee ka arralmi namaa masaqqaa nu kaahee wahuma xiqqoodhaaf waa kafalaa je'e yaa rabbi yaa arjaa mootii hunda caaluu kani nuuf kannite

Hiwwaa hundaaf tolu amantii islaamaa hiwwaa hundaaf tolu fakkeenyaaf hin kaase nicimaa iyyaati hundi akkanuma nicimaan isaati mee namuu madaala nicimaa fayyaati namni fayyaan beeku nicimaa fayyaati namni fayyaan beeku nicimaa fayyaati ka dhukkubuu beekaa gaafadhaa dhaqaati. Namni fayyaan beeku nicimaa fayyaati Ka dhukkubu beeka gaafadhaa dhaqaati Afaaniin yoo himan tapha si fakkaatti Way waan itti jiru dhukkubsataan marti Meeqaa ciisee aadaa mana haakimaati Ol ka'ee deemuudhaaf nam meeqaa tawweeti Guy tokkollee deemuuf akkuma namaatti Na fayyisi je'ee way waata rabbitti Alhamdulillahi yaa Rabbi yaa mootii mee nurraan fudhatin nicimaa fayyaatii yoo nurraa fudhatte akkam taana nuti meeqaa xabdii muree waan fayyu je'eetii kan du'a eeggatu guyyaa kamna dhufti Rabbi haa fayyisu nama akkanaatii mee du'aa'ii godhaaf fayyisi ja'aati

Rabbi yaa jaliilu faaruu hojjetan qabne ganamuu galgalu kani nu kannite diintiin hunda caalu amantii islaamaa diiwaa hundaaf tolu amantii islaamaa diiwaa hundaaf tolu hara ergaa tiyyaa fuudhee yoon si geesse hara ergaa tiyyaa fuudhee yoon si geesse amrii na yaachise waan manaa na baase. Seerattiin bultumaa kan rabbi nuu buusee diin islaamaa je'ee maqaatti moggaase seera dhala namaa hunda bilisoomsee aadaa jaahiliyyaa ta dursan balleeyse ummata muslimaa walitti obboloomsee muslimoonni marri tokko je'ee ibse Tanarra wallaale muslimni walleeyse yaada aduwwiitiin ciree wal balleeyse. Tanarra wallaale muslimni walleeyse yaada aduwwiitiin ciree wal balleeyse. Munaafiqaa seene walirra akka kaase tokkummaa muslimaa hogguma yaachise. Inni hanni isaa gosaan adda baase muslima addunyaa gargar tatamsaase. Quwwaa muslimtootaa ta dursan balleeyse ifii jiraachuudha yaada isaa dhageeyse. Quwwaa muslimtootaa ta dursan balleeyse ifii jiraatuudha yaada isaa dhageeyse. Muslimni Soomaalee Itoophiyaas teeyse isin qaama tokko ergamaa xodeeyse. Muslimni Somaale Itoophiyaas teesse isin qaama tokko ergamaatu deesse yaadni aduwwiidha akkam walitti kaase duudaa garaa godhe walitti aduwwomse anna ajaa'ibsiise mee namuu haalaallu kan inuu kannite diindiin hunda caalu amantii islaamaa diiwaa hundaaf tolu faaruun teeti rabbii rabbii yaa jaliilu.

Aduwwiidhaaf guuttan arra yaada isaa jara gammachiiftan tana gammachuunsa yaa namni ajjeese muslim akka isaa guyyaa sin muggudu dhufa dhiiga isaa guyyaa si kasase fuuldura rabbii isaa mee rabbiin maal jetta guyyaa san deebisa arruma qopheessa waan deebisaaf toluu kaninuu kannite

Ummanni Muslimaa haa taatus gosa gosaa diini si tokkoomse isin obboleessa. Sakkamitti amanee keeydii aduwwiisaa dhahi jennaan dhahee ka'ee obboleeysasa. Ummanni Muslimaa tokko Rabbiin isaa amantiinis takka tokko nabiyyiinsa.

Makreen aduwwiidha way waa nu taphatte muslima qoqqoodde gosa gosa baafte akka meeshaa goote numaan fayyadamte gargar nu babaafte walumaan nu dhooyte way arra yahuudaan way waa nu taphatte ummata muslimaa way wal nu nyaachifte. Raaddi harree jalaa deemtu dhuufu barte, wayyaane Yahuudaan tana qaraasifte. Cubbuu waan hojjetteef hogguma qabamte, ummata qoqqooddee firraa walit dirte. Cubbuu waan hojjetteef hogguma qabamte, Muslima qoqqooddee firraa walit dirte. Umrii dheereeffatuuf isiin kana yaadde, Rabbiin harka qabee yaanni sii fashalte.

Bineeyyiin Israa'el Ameerikaa wal taatee Muslima nagahaa boombiitti roobsite. Muslima nagahaa boombiitti roobsite dhalaadhaa fi ijoollee manguddoota fixxe. Ahaa! Yaa Rabbi yaa Rabbi garaan nu gubatee Muslima nassarii yaa mootii ol taate. Yaa Rabbi Muslimni diinkeetiin rakkatee karkarroon Yahuudaa irra walii galte. Yaa Rabbi yaa Rabbi humni teenya laafte obbaleeyyan keenya diinnitti taphate yaa Rabbi abrahaa beeytiirraa deebifte simbirroo ergite dhagaatti roobsite yaa Rabbi Muusaarraa fir'aawna halaakte nabiyyii kee Muusaa haara galfachiifte Warra qawmii Muusaa ta gabrummaan turte aduwwii halaakte misra kadhaalchifte yaa rabbi aduwwiin humna nurra baafte yaa rabbi dirmadhuuf gabroonni rakkate yaa rabbi muslimni boohee sitti mate daa'imman muslimaa hedduu yataamoyte yaa rabbi shimbirroo abrahat ergite nutilleen waysilaa nu qabbaneeysite

Warraaqni duudaa Yahuudota jaamaa dakkam godhii gumaa kafaliif muslimaa. Warraaqni duudaa Yahuudota jaamaa dakkam godhii gumaa kafaliif muslimaa. Yaa Rabbi dirmadhuuf Rabbii namaaf tolu kan nuuf kennite diindiin hunda caalu amantii Islaamaa diiwaa hundaaf tolu.

Muslimaas dammeessi mee bayyanachiisi faffacaanee jirra meegaa nu tokkoomsi seera diin islaamaa mee nu qabachiisi aduwwii islaamaa jalaa nu hambisi rabbi nu laaffisi diinii walii galuu kan nu kannite

Bahaa fi dhiyarraa marzii aduwwiidhaa namootuu ni garra. Jarri nuuf naabaa kunoo harkaa jirra saba saba qoodeen nu taphachaa jira. Firraa baruu qabna tana keeydiin jara tanaaf wali buune hin dhabnu aakhira. Jarri nuuf xilaata hin sahinaa fira akka walin nyaanne sobamne kaafiraan. Hadiisaaf quraana tarka keenya jira akka midhageenya jaahila kaafira. Gaafii fuula rabbii tan guyyaa aakhiraa saniin nu eeggataa yaadadha yaa jaraa. Gaafii fuula rabbii tan guyyaa aakhiraa saniin nu eeggataa yaadadha yaa jara. Diin keenya nu dhorkaa gargar faca'urraa tokko nu haa godhu mee mootiin gararraa.

Yaa jam'aa muslimaa bakkayyu ka jirtu aduwwi fira kee akka addaan baafattu hadiisaaf quraana namuu ka qabattu muslima diinumaaf akka maxxanfattu ija gosummaatiin wallaaluu ka dhiiftu dhaamsi kiyya kana akka naa hubattu

Rabbi yaa jaliilu faaruun citan qabne ganamuu galgalu kani nu kannite diin diin hunda caalu amantii islaamaa diwwaa hundaaf tolu.